Ħa nimxi għal naħa l-oħra, ħamur lejn ħal safi fejn għandi l-Claire Zammit li tinsab għawnek, ekk kif edin resqin aktar lejn jum l-om ħanifukaw fuq kif l-ommijiet, di interessanti man li rajt il-titlu, kif l-ommijiet ikelmu li tfal fħal safi. Ekku. Isu hemm xi mod differenti kif jitkellmu ħal safi. Propja, propja,
l-ideja bdiet ek, ovvjament bħal kull studenta oħra tal-Malti, rrit naħseb titlu għat-teżi tiegħi. U billi jiena minn ħalsafi u ftit kodba hemm fuq ħalsafi ġifiri li jitkellmu eh, fuq ir-raħal propju xi tnejn. U fuq id-djalett iva.
ma jissemma kważi mkien. Ekku.
U ħafna storja, ħafna tradizzjonijiet, imma mbagħad dialett. U spiss kienu kont nisma' l-kummenti tan-nies, kienu jgħidu li ara inti titkellem bi dialett. Ara, u jisom jiggustawni, bdejt ngħid imma allura x'inhu jiġri? Hm. Għalfejn in-nies tar-raħal li jitkellmu bi dialett huma daqstant sorpriżi. U allura ddeċidejt li nagħmel l-istudju tiegħi fuq id-dialett ta' ħalsafi imma kif l-ommijiet ikellmu lil ulidhom, ġifiri x'deċiżjonijiet jagħmlu. Ġifiri inti Claire rajt differenza bejn id-djalett ħansejħulu ek standard illi jitkellem bih, jitkellmu bih il-komunità ħalsafija. U rajt ukoll ċertu terminoloġija li jużaw l-ommijiet ma' uliedhom f'ħalsafi. Propri, propri jirrit nara id-djalett ta' ħalta fi fejn sejjer. Issa, jiena stajt nagħmel dan billi qbad etajiet ta' tfal żgħar, ġifieri bejn 3 u 6 snin. U ġenituri ovvjament li kellhom età żgħira wkoll, minn 25 sena sa 35 sena. U bdejt nara x'deċiżjonijiet jagħmlu mela. Dawn kif qed ikellmuhom il-uliedhom? Bid-djalett ta' ħal safi, bil-Malti standard, bl-Ingliż, x'inhu jiġri, imma m'għamiltx hekk biss, fritthom f'żewġ kategoriji, jiġifieri dawk li għandhom edukazzjoni sekondarja iva. u dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. U bdejt nara id-differenzi ta' bejnietom. Eżatt. U xi rriżulta?
Ġifieri li hemm differenzi kbar bejn min għandu edukazzjoni terzjarja u edukazzjoni sekondarja? Eh. Jew lanqas li m'għandux sekondarja? Edukazzjoni sekondarja? Naħseb l-ewwel eh, differenza ewlenija kienet li dawk li għandhom edukazzjoni sekondarja mhm. jitkellmu mm. iżjed bid-dialett minn dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja. Okay. Um, Fis-sens li kelli taħlita, ġifiri mhm. kelli ġenituri li ma' ma jużaw id-dialett kważi xejn. Imma mbagħad jekk eżempju jkun hemm ir-raġel ikellmuh bid-djalett. Eżatt. U diġrat mhix darba, ġifieri kelli każ ieħor fejn l-omm qed titkellem ma' ħejbiba tagħha, qed titkellem magħha bid-djalett mela tħossha komda titkellem bid-djalett, imma mbagħad x'intereferi għat-tifla tkellimha bil-Malti standard. All right.
U x'inhi r-raġuni? Tħalt f'dak id-dettall għal jew x'seta' jkunu r-raġunijiet? Jiena naħseb li Ovvjament id-djalett sfortunatament iġorr ċertu prestiġju li daqsxejn inferjuri minn Malti standard. Allura li tfal naħseb jippruvaw Illi ma jindukrawhomx bid-djalett. Eżatt, imma fil-verità jekk it-tfal qed jisimgħu id-djalett se jiġu influenzati. U allura fil-fatt imbagħad bdejt nara li tfal ġieli jibdew anke jkellmu lil ommhom bi djalett. Jiġifieri it-tfal ħannuża l-kelma bejnietkom ehm, tirrelataw ma' xulxin bi djalett, però mal-ġenituri le? Le.
Jiġifieri inti rajt ix-xenarju tal-ġenituri u ġenerazzjoni li jitkellmu bejnietom bi djalett. Meta ħaj jitħattu ma' uliedhom ma jużawx id-djalett, però l-ulied bejnietom jużaw il-djalett. Mhux dejjem, mhux dejjem. Ehm, Per eżempju.
Interessanti di. Eżatt, per eżempju,
mela għandek l-om qed titkellem għal missier bid-djalett. It-tfal ma jkellmuhomx bid-djalett. Imma mbagħad it-tfal mhm. waqt xina irrekordjajthom kelli sessjoni għax ovvjament bekk biss trid nkun naf x'inhu jiġri. It-tfal ġieli f'ċertu każijiet, bdew ikellmu lil ommhom bid-djalett waqt il-traskrizzjoni. Allura x'jidher li probabbli li l-omm tkun titkellem bid-djalett imma għaliex kien hemm jiena bdiet tipprova tuża l-Malti Standard pereżempju. Ftehimna. Sewwa, u mbagħad imma kelli każijiet fejn l-omm tant kienet komda tuża djalett li Tul in-nofs siegħa, il-ħin kollu bdiet titkellem bi djalett. Ġifieri u hemmhekk ma kellniex problemi, imma mbagħad ġieli it-tfal jibdew jużaw l-Ingliż. Ġifieri kelli dak-każ kien daqsxejn partikolari għaliex għaliex mela din l-omm il-ħin kollu titkellem bi djalett mat-tifla, l-ħin kollu l-ħin kollu. Imbagħad it-tifla imma titkellem bil-Malti standard jew anke bl-Ingliż. U ma tużax id-djalett. U ma tuża xejn djalett. Jiġifieri fil-ħajja ta' kuljum tagħha id-djalett ineżistenti.
Eżatt, f'dal punt f'ħajjitha għaliex ovvjament il-qudiem ma nafx. U mbagħad dawk li għandhom edukazzjoni terzjarja xorta kien hemm l-użu ta' djalett mhux daqshekk konsistenti daqs kemm kienet fil-kategorija l-oħra. Però kien hemm traċċi ta' djalett għaliex għaliex ehm, finalment dawn l-ommijiet kienu kollha minn ħalsafi mela ehm, l-influenzi qegħdin hemm. Issa, ehm, irridu niftakru wkoll li dawn il-ġenituri huma gradwati, allura għandhom iktar tendenza li joħorġu li l-in mir-raħal mela ħajjintaqgħu ma' iktar varjazzjonijiet. Mhm. Allura jiena bdejt ngħid naħseb daw il-ġenituri ħajużaw inqas djalett jew saħan sitra ma jużaw xejn u kelli każijiet fejn ma użaw xejn. Imma mbagħad u din interessanti u kienet fil-ġiex każi fejn jidħlu il-varjabbli aħna ngħidulhom ta' sentiment. Mela xiex daw il-ġenituri jirrabjaw ma' uliedhom. Awtomatikament jaqilbu għad djalett. Awtomatikament iż-żewġ kategoriji. Iġifieri l-istint Għax ħafna drabi aħna meta nuru jew emozzjoni. Eżatt. Għal rabja, eh, wieħed ma jkunx qed jaħseb daqstant. Eh, u l-istint jażel id-dialett. U dak juri hemmhekk kemm daw il-ġenituri fil-verità eh, Minn suċ fihom għandhom id-dialett. Ġieli bdew jippruvaw jaħbuha mhm. dil-ħaġa. toħroġ awtomatika, ovvjament għaliex ikunu komdi jużaw id-djalett. U kelli każijiet oħrajn ukoll, em, peress kelli om bdiet taqra lill-tifel. Okay. U ħin minnhom jisab bdiet tirrakkontalu storja. Biex din l-istorja tkompli tkun umoristika, awtomatikament qalbet djalett. Hmm. Imma aħna ħafna drabi, ġifiri anka jekk tara in ġenerali, ġieli inti ma nafx jekkux intenzjonalment jew le, Minti għed, ehm, id-dialett għandu ċertu preġju, ma nafx hekk rix fisser għandu ċertu preġudizzju, imma t-nej li huma joqogħdu kemm il-preġju, anka preġudizzju. Meta wieħed jiġi biex eh, jagħmel xi karikatura jew inkella ħajkollu xi karattru umoristiku, ħafna drabi ndaħlu id-dialett. Eżatt, aħna fiha. Eżatt, u dik fil-fatt ħarġet ukoll fit-teżi. Mela daw il-ġenituri biex jippruvaw idaħqu lil uliedhom Anka jekk fil-konverzazzjoni li kienet ma jużawx id-djalett, imma mbagħad biex idaħqu lil uliedhom użaw id-djalett fil-fatt. Imma id-djalett ta' Ħal Safi huwa djalett Żurrieqi jew inkella huwa Safi? Huwa Safi, huwa pur. Vera?
Iva, iva, huwa differenti ħafna mid-djalett ta' Żurrieqi. Min kejja li huwa wieħed mill-iċken irħula li għandna fil-Gżejjer Maltin għandu djalett tiegħu. Eżatt. Issa jiena ma tħallġ fil- fil-fonoloġija ta' dialett, ġifiri ma studjajx id-dialett per se. Kif jinstema il-fonoloġija minn fejdi? Forsi l-qoddim un bat. Imma eh, dak l-iskop ta' din it-teżi, ġifiri fej sejjer id-dialett. Hmm. It-tfal, għalix jekk l-ommijiet ma jkellmux il-lulidom bid-dialett, Min ħa jkellimhom, min ħa jgħallimulhom da djalett? Ġifieri, u għalhekk proprju jiena żilt l-ommijiet, aħna nsejħulu child directed speech għaliex l-influenzi tal-omm fil-fażi bikrin tat-tfal. U jidher, ġifieri mir-riżultati li għandna li d-djalett bħal safi għadu għadu influenti ħafna. Huwa popolari żgur. Iva. U jiena jaffaxxinani, ġifieri apparti li ħal safi huwa daqs kejken U nafu letteralment bib-bib għaliex għex temmek u ħdimt ġo safi li nibqa' nimpressjona ruħi illi raħal illi dejjem kien dominat mill-barrani, l-Ingliżi, kellek ħafna influenzi, għandek eh, bizbis eh, settlement sa ċertu żmien mill-Irlanda. Kellek settlement ieħor Franċiż ġo ġo Safi, kellek minn saħansitra fil-passat jitkellem il-Franċiż u jistħi juża l-Malti. Però mbagħad il-komunità, id-dialett fiha, ara kemm salva ħanejdilhom hekk minn lingwi oħrajn. U illum il-ġurnata x'inti m'intix bi studjuża imma involuta sew fil-komunità bħal saħti. Il-żgħażagħ illum jutilizzawh eh. il-ġenerazzjoni tiegħek. Jien nixtieq li jużaw ħiżjed. Fis-sens jiena jiena u missieri tnej li huma jużaw id-djalett u aħna drajnieh id-djalett jiena tista' tgħid nitkellmu b'mod automatiku. Imma naħseb li żgħażagħ il-problema hi li jafuh id-djalett imma jistħu jużaw jistħu jużaw id-djalett jiena hekk naħseb. Vera ġifri għatem dan it-tip ta' preġudizzju.
U jaħasra li it-tfal Ġifri, e, abbażi ta' dan l-istudju, qed jisimgħu id-djalett, mela djalett hemm miegħed. Ok.
Mela ejja nippruvaw nużaw iżjed għaliex e, dan hija parti mill-identità ta' ħal safi għal ħares nitilfu ġifieri id-djalett hija xi ħaġa tagħna, xi ħaġa biss, tagħna biss. Jużawh mhux le, Imma mill-ftit indikazzjoni tal-ix ma tħax daqshekk fiha. Kif eh, isna dik l-età ta' bejn l-14 sena u 23 sena hekk ma nafx jiġri jifu. Umbat, eh, jina ovvjament għalek kont ftit ċettika, għalix bdejt najt, jina ħanibda nistudja ġenitur ta' 25, mela sa xħansi. Pero hemmhekk terġa' tara li jerġa' joħroġ id-djalil. Imma mbagħad, eżatt, ġifieri. Se jagħti l-każ illi huwa kwistjoni ta' kult trend illi ehm, kif nafu il-ġenerazzjoni li semmejt hija ikollok kwistjoni ta' insigurtà wkoll fil-individu. Ikollok influenza minn dak kollu li qed jiġri madwarek. U ma jkollokx karattru format ehm, kif fil-każ imbagħad tal-ommijiet wieħed ikun iddeċieda xi jrid fil-ħajja tiegħu, ġifieri jista' jagħti l-każ li dik tkun waħda mill-influenza tas-soċjetà ehm, fuqha. Forsi dak huwa il-pass li jmiss għall-istudju illi ħad kompli. Jien ringrazzjak ħafna kle ehm, eh, illi wassaltina dan kollu sabiħ li tara żgħażagħ illi mhux sempliċement jifqu biss fuq il-Malti imma saħansitra jidħlu fil-varjabbli kollha illi għandek fil-Malti. L-aħħar mistoqsija di, meta għandna bil-Malti standard, kif nafu, minn dejjem il-Malti meta jiġi biex jitkellem ma' tfal ġili juża kliem ieħor. Għal ċejċa, bimbu, eccetera. U daw l-affarijiet, daw l-affarijiet kollha. Fil-dialett ta' ħalsafi, joħorġu daw jew le? Le, jiena ma nqajx magħhom. Ġifiri.
Jew inkella jażlu l-Malti ħafna drabi imorru ġili għal klim bl-Ingliż. Per eżempju, meta eh, in-nota, min jaf kemm il-darba li lek, għalu lek zera trit sweets. Eżat, ekkon ta' najlek fil-fat. Li nara redikola, ma namluha. Eħe,
u kienet daqxin, speċi ta' bidnajt imma l-fej daw ma jużawx dawn dan it-tip ta' klim. Imma fil-verità, il-risposta hija jużaw klim bl-Ingliż. Terġa'.